Türkmenabat şäherinde häkimiýetler aktiwistiň garyndaşlaryny yzarlaýarlar. Ol Türkiýede hoşlaşyk wideosyny ýazga aldy. On üçünji aprelde Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinde ýaşaýan otuz alty ýaşly aktiwist Zarina Jamwanyň garyndaşlaryna Daşary işler ministrliginiň işgärleri gelip, garry ene-atasyna we uly gyzyna çynlakaý basyş edip başladylar. Bu ýere gelenler Zarinanyň sosial ulgamlarda eden çykyşlaryny görkezdiler we dürli yzarlamalar bilen haýbat atyp, ýetmiş dört ýaşly kakasy Ahtyýamow Kerim Mätýolowiçi ýürek keseline duçar etdiler. Türkmen Helsinki fonduna ugradan hatynda ol şeýle ýazýar, Olar gygyrýardylar, Gyzyňyz terrorçylyk topary bilen baglanyşykly, ol ýerden çyksyn. Bu gowy topar däl. Uly gyzym maňa hakykaty aç-açan aýtmagy bes etmek üçin yzygiderli hat ýazýar. Görnüşi ýaly, ilki olaryň ýanyna öý administrasiýasynyň işgärleri, soň, polisiýa işgärleri gelip, daşary ýurt oppozisiýasynyň gepleşiklerine we hereketlerine gatnaşmagy bes etmegimi talap edip, tussag ediljekdigi bilen haýbat atýarlar. Ahtýamowa iki müň altynjy ýylda Türkiýä göçüp geldi. Birnäçe wagtdan soň, bir türk raýaty bilen durmuş gurdy we iki sany çagasy doguldy. Iki müň onunjy ýylda pasporty ogurlandy. Türk polisiýasy bu hakykaty ýazga aldy we şadatnama berdi. Zarina pasportynyň bir nusgasyny saklady. Resminamalaryny gaýtadan dikeltmek üçin mesele ýok ýaly. Beýleki ýurtlarda, müňlerçe adamyň edişi ýaly, konsullyga baryp gaýtmaly. Emma, ýok. Konsullyga onlarça gezek baryp gören Zarina, on iki ýyl bäri oňa bu hukugy inkär edýän Stambuldaky konsullyk işgärleri bilen ýeke özi söweşýär. Ine şeýdip meni aktiwist bolmaga mejbur etdiler, diýip, bize beren interwýusynda gürrüň berdi. Türkmenistandaky garyndaşlaryma yzarlaýarlar, sebäbi men DWT-da aktiwist boldum we meniň ýaly ýönekeý raýatlaryň problemalary barada aç-açan gepläp başladym. Daşary işler ministrliginiň işgärleri sebäpli kakasynyň ýürek agyryly bolmagy sabrynyň soň damjasy bolup, bu wideo habaryny ýazdy. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyklary barada kanuna laýyklykda, olaryň wezipeleri raýatlaryň bozulan hukuklaryny dikeltmek üçin çäreleri görmegi öz içine alýar. Şeýlelik bilen, Türkmenistanyň Moskwadaky Baş konsullygynyň web sahypasynda ýerleşdirilen maglumatlardan görnüşi ýaly, Türkmenistanyň raýatlary belli bir resminamany dikeltmek, almak meselesini çözmek üçin Russiýadan gitmezden konsullyk bilen şahsy habarlaşmak ýeterlik. dir. Hususan-da, Türkmenistanyň raýatynyň Watanyna ýaşaýan döwri üçin maşgala ýagdaýy barada şahadatnama almak. Emma Stambuldaky Türkmenistanyň Baş konsullygynyň web sahypasynda beýle maglumat ýok. Ýokardaky we başga-da ýüzlerçe wakanyň görkezilişi ýaly, aslynda bu edara beýle hyzmatlary bermeýär. Türkiýedaky türkmen diasporasy bilen Russiýadakylaryň arasynda näme tapawut bar, näme beýle diskriminasiýa? Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýokary gurama hökmünde näme üçin raýatlar bilen baglanyşykly beýle kanuny boşluga ýol berýär? Netijede, maşgala ýagdaýynyň ýekeje şahadatnamasy konsullyk işgärleri bilen köp çaganyň enesiniň arasynda gapma-garşylyga sebäp boldy. Bu ýeke-täk ýagdaý däl.